Булды бит инде теге букларны рамага куеп, уртага теге менә зур зур акчаларга сатып, нинди инде иҗат булсын инде, бу бит көлке. Мин үзем Үзбәкстанда тудым, ни өчен бит әти анда ссылкада булгач, әни анда барып инде шунда тугач, бер ел анда яшәп алдым әле. Әти слесарь булып эшләде. Әни шул икенче бүлмәгә теге островкага күчкән вакытта инде яхшы эшен ташлап, дворник булып эшләде инде шул. Подвалда яшәдек әзрәк. Мин бит инде шундый гаилә булгач, әти инде сугыштан соң авыр хәлләр бит инде. Без бер квартирада ничә бер-ике гаилә яшәдек инде. Төрлечә булды бит. Орышу да, тегесе бусы урыны булгач инде. Аны әти участник булгач, теге сугыш участник ике бүлмәле Ленин районында бирделәр инде безгә. Ну, тоже җангал булды, өч бүлмәле кирәк иде, оказывается, бирегә. Менә простой кеше булгач, ике генә бирделәр инде. Ну, безгә икесе дә җитте, өч малай. Э, ике әти белән әни инде биш кешегә ике бүлмәле теге подвалдан 12 метр белән пич тә Шунда зур күренгән инде ул, хәзер генә кечкенә күрә инде. Бер генә түгелдер дип инде алай төп картиналар, бик ошаган картиналар юктыр дип әйтеп була әле. Яшәргә булса әле, бәлки булыр әле, яхшы картинам дип. Ну, бик күп кешегә ошады, зур картинам әбигә хат килде дигән инде. Күптәнге картина инде ул. Аны Харис абый Якупов шатмады да алдан, алдан түгел инде, вообще шатмады, теге простая тема дип инде, ниндидер каты түгел дип, теге КАМАЗ кирәк, КАМАЗ кешеләрен эшләргә дип, но Зур Идел дигән күргәзмәдә аны бик яхшы күрделәр, аны басып чыгардылар китапларга, журналларга. Мәскәүдә Россиягә чыкты ул, Россиядә сатып алырга бирделәр ул картинаны. Оригиналын Харис абый сатырга бирмәде. Аны Беренче шәхси күргәзмәгә сораган вакытта мин аны даже тапмаган идем, Фәрит Якоповта. Ни өчен аны идәнгә җәйгәннәр, теге ковер урынына, шунда утырып, җырып, картиналарны куеп, мин инде Фәрит Якоповка мин әйтәм, нигә шулай инде шулай эшлисез? Сатырга әтиҗегез бирмәде, ә менә шулай минем картинаны идәнгә җәеп, өстендә йөреп, Бик ошамады ул хәл инде миңа. Ну, аннары алып күргәзмәгә мин аны реставрация ясадым, юдым. Бик күп күргәзмәләрдә булды ул картина. Язмыш дип әйтеп була. Мин кечкенә вакыттан ук менә бу күргәзмәдә ничек на такой исем бирергә дип сорыйлар инде. Мин әйтәм, живопись, любовь моя дип. Кечкенә вакыттан ук Дүрт яшьтән үк инде мин үземне нечкәрле беләм. Шул рәсем сәнгатен яратып, ну, кечкенә вакытта инде анда шул өчен китте аннары мәктәпләр. Әни әти каршы булмады. Рәсемнәр мәктәбенә биреп, аннары училищены бетереп, академиягә бик миңа хаба булышты дип әйтеп була. Ну, чын художниклар менә бүген Яхшы художниклар әз, бай художниклар дип инде, бай дип әйтеп булмый аларны. Талантсыз художниклар күбрәк бай булалар дип инде. Менә безнең бик бай бит менә теге Никос Сафронов дип җырлыйбыз инде. Ул байдан иң бай кеше Әйе. Ну, проходимец инде ул шундый. Аның бит эшләре, ну, ярый эшләре. Бик нәрсә инде эшли инде, кар, Остап Бендер бит инде. Аннары Церетели бит бик бай кеше инде ул, бик бай ул президент академии инде ул нинди генә һәйкәлләр эшләми, нинди генә. Ну бит бик зур художник түгел. Зур художниклар дип инде яхшы, яхшы яшәмиләр. Яшәгәннәре дә юк әле. Дә шулай булган иде, хәзер дә шулай. Булышалар акча булган кешеләргә. Менә сезгә бай кешеләр, пожалуйста. Чын художник дип ул бит аның вакыты юк. Теге йөрергә, үз реклама ясарга үз эшләренә. Ул эшли, гел эшли иҗат белән. Иҗат белән ул җыклый да шулай, төшләрен дә белә. Бик яхшы бара безнең хәл. Менә безнең Татарстан республиканың берлеге бик яхшы. И, уже менә икенче грант уже алдык быел всероссийский. Бик яхшы проектлар, беренче проект булды пленерлар турында, бөтен бөтен союз Россия художниклар килде безгә пленерга, монда бик зур-зур художниклар, бик матур күргәзмәләр хәзер җыри Җәлилдә, Лениногорскта, Урусуда отделение российское, теге анда Сиразиев Илнур инде. Безне просто ненавидит ул. И хәзер дә, менә бүген дә үк, 105 ел узды инде, күбрәк тә инде. Чакырмый да безне, вообще кисә безне, яратмый. Ни өчен? Үзе татар кешесе бит, менә президент безгә субсидия бирде инде Татарстан Союзына, теге Россия отделениесына беркайчан биргәне юк иде. Автобуслар бирде инде. Булар кемнәшеп безне ненавидит инде менә шул. Тема дип инде ул күргәзмә шундый ретроспективный әзрәк, 70 яшьлеккә багышланган ул. Мин аны теләмәгән идем дә эшләргә. Мин даже менә планга кермәгән идем. Ә кемгә кирәк ул? Дусларга гына. Дуслар монда да килеп карый ала минем эшләрне. Алар менә ачылган вакытта күргәзмәнен кеше килә. Аннары бит заллар буш, җырмиләр кешеләр. Менә даже художниклар, менә безнең художниклар биш берлек инде Татарстанда. Күргәзмә ачыла. Ана бер-берсе орышып, теге бер берлекләр бер-берсенә җермиләр. Бер ике кеше килсә художникларны уже яхшы. Кая 500 кеше? Элекке бит күргәзмә булгач, художниклар җөреп, халык күп иде. Иҗат кирәк иде. Ә хәзер яшьләр бар. Менә бозылмасалар гына. Ә безнең бит хәзер шундый тормыш, бозалар. Яшьләр яшьтән үк башлыйлар бозарга. Менә Алдан кисәләр, тегендә монда алар акчасыз теге эшләтәләр, теге күп кеше чит илгә китеп, анда тоже яхшы да түгел, монда бозылалар алар. Менә без бит укытабыз, балаларга бирәбез үз биргән һөнәрләрне. Ну, 100 кешедән бер-ике кеше килеп чыкса, яхшы. Минем темалар бик күп, бик күп, вакыт кына җитми. Әле әзрәк авырып киткәч, моңар бит зур эшне эшләргә вакыт күп кирәк. Аны материал, аннары Аны бит әпәт эшләп куйсам да, бер-ике өч ел эшләсәм ул картинаны, ул хәзер генә художниклар бер көн эчендә эшлиләр дә, сатып йөриләр әле, күргәзмәләргә, ул бит уже картина түгел, ул этюд кына. Ә менә чын картина беркемгә кирәкми, аны сатсаң да, ул зур акча торырга тиеш инде, зур бәягә. Беркем алмый ул бәягә ул картина. Кемгә? Ул мастерскойга да җата, бер кеше дә күрми. Хәзер дә яхшы белмим бит татар телен. Менә сорау менә урыс теле кайвакыт китә. Мин тырышам татарча сөйләшергә. Менә балалар, алар да бит урыс мәктәпләрдә укыгач, бик яхшы белмиләр татар телен. Алар белән тырышам татарча сөйләшергә. Менә э, Гүзәл белән инде э, минем иптәшем белән, хатыным белән ул да күбрәк урыслар белән аралашкач, урысча инде күп сөйләшә. Алар белән мин дә тырышам татарча сөйләшергә инде. Менә Популяр дип кая булса да, мин беренче, ну, бит әни теле, бит әти теле дигән сүз, ничек инде аны, ул бит просто святое. Аны белмәсәң дә, мин әле менә кемне күрсәм дә, татар кешеләргә тем более мин балаларга әйтәм, мин әйтәм, интеллигент булырга теләсәгез, татар телен өйрәнегез, онытмагыз балаларга. Мин әйтәм, сез Татарстанда яшисез. Татар телен белергә кирәк. Салих абый Сәйдашев, үземне аны үзем белгәч тә, күргәч тә аны, анын кулыннан конфетлар да алгач, ничектер ул миңа бик бик якын. Мин әйтәм бит, мин бәхетле кеше. Әле Туфан абый да миңа, син нәрсә көлеп җөрисең дип. Әйтәм, кемдер көлергә тиеш бит инде.